Mowakɔabɔ soronko bɔ atsegya tsii bi. Ɛɛ, nna maka akyerɛ dɛ mowɔ nyimpa tsitsir bi ɔwɔ ɔman yi mu, atse ne nkã. Atse ne nkã ara wɔ nsɛm beberee a ɔakekã ho but innyi ne nyimpa ba no a ndɛ ebɛtse. Ebɛtse ne nsɛm a ɔafa mu, ndzɛmba bi a ɔafa mu wɔ abrabɔ mu, ehu a. Ntsi before mɛda nyimpa ko no edzi no, ɔwɔ dɛ meda no aboafo a wɔabɔ moho, mobɔ hɔnho gua kakra a nna motwa mo ho, motwa mo ho bɔ so ma ato do. Na hɔn a wɔabɔ mo no mpɔkyɛ, ndɛ ehwɛ m'atar a mohyɛ mu a mpɔkyɛ ɔyɛ alewaa market place ale wɔn ama atare mo ahyɛ na ɛhwɛ me nana sɛ dɛ ɛyɛ ɔbaa sɔ no lins collection wɔn ama mpɔbɔ fɛfɛɛfɛ ɔdɔ me nhyɛ na ɛhwɛ me ti na makyɛ dɛ ɔyɛ reina nwa reina bɛsi abɛ reina na wɔayɛ me ti dɛ wɔn fa mbra na me nya kasa me kasa na ɛhwɛ table dɛ mpɔkyɛ ɔyɛ ee ɔyɛ gladio food and drinks na wɔn ama edziban sɔɔ no dɛ mo nom na mo fɔn dwodwo mo ka yɛ twɛn ho aba yɛ twɛn ho ba me yi me guest na edzi me dza akyerɛw. Mowakɔ aba bio, sɛ mekɛɛ kyɛ motwa moho ma aba, motwa moho ba mɔwɔ no, mɔde bɔ fie ɔdɛ. Nɛ nna nka sɛ dɛpɛ dɛ wohu baabi a mowɔ dɛ mpɔkyɛw ɔyɛ 11:29 ɔwɔ Atiko Junction side hɔ no a, ehɔ ana mowɔ ɔyɛ studio mpɔkyɛw wɔrekɔɔde biribi a epɛ dɛ erekɔɔde bia ɔfa ɛɛ biribi a epɛ dɛ eyɛ bia ɔyɛ recording nkotsee dɛ ɔyɛ camera adze nkotsee dza mopɔkyɛw ɔyɛ 11:29. twenty nine. Na ndɛ ara morobɔkɔ mo guest no do. Me guest no ewa ma mɔma obi gist kakra bi ansaana makɔ no do. Eh etse dɛ wɔka news na adze ewa epɛ dɛ etsie ɔman no mu nsem a ɔrokɔ do a mepɔ ɔtwo eh menya abotar. Ɔbɛka no mu nsem, obenya abotar so ɔakyerɛkyerɛ mu na ne dzin no do ɔdɔɔ so ntsi mepɛ dɛ mɔfom ɔnankasa mɔto ma no a eh mepɔ ɔtwo ɔbɔbɔ ne dzin do akyerɛw na hɛn nyina adodɔ hɛn enyi edzi nkɔmbɔ ntsi mɔda no na menye no edzi nkɔmbɔ. Mister Appiah, me dɔfo akɔba yeah me eh ma sure that get me nyo bada na me nyo be kan sam say wa eh sa nti apia no pede na ebo wuzi ni nyina me pede ma fum support bo wuzi ni okay eh me da se ne wahwefo nyina titiri wo a wa frɛ mu dwumadi so enye dwumadi kito a nti e frɛ so na je se wo so wodi mu wo man mu sure papa eh me din pa de apia kubinu an e de frɛ me okay na adwuma na ye ye no edu ba bia e se e se se unya radio name wonya hwan hwan name ɛdi no dɔɔso ahotawdi no dɔɔso bebree mhm.
sisiɛ deɛ deɛ mede yɛ adwuma yɛ kaseɛ bɔ hene mhm. apeako bi anaasɛ nea obiara anim wɔ wiase sɛsɛ yɛ wasa international ɔno mo busa ɔno asɛm ta de ntua na mmerɛ bi atwam na ɛfrɛ me kasapa okay na eh, kwan me fa so nya saa din no ka me din ho yɛ na meyɛ adwuma wɔ asante bɛkwae nti mbɛyɛ kasapafoɔ nyinaa agent na na menim sɛ no mpo na na wɔde bɛto me din nti me bɔɔso a ne ne yɛ adwuma no ɔni hɔ a na metumi imitate no pɛpɛɛpɛ ɛde sɛ ɔno ara nti wɔn sɛ eyi akɔyɛ deɛ kasa papa na wɔka no sɛ yi mm. so people start calling me kasapa kasapa kasapa nti mede wura radio mu no maa mmerɛ ɛtɔn me ntɛm me ba nkran no na gye sɛ yɛbie radio de ato saa station ɛdin no nti na mentumi mfa saa din no bio ne deɛ kasapa no de nka ɔyɛ yɛ nkyɛn na nka ɛde rekɔ ɔ ne deɛ kɔɛ kɔɛ paa ya Ɛkɔ ɛba sisi ma yi no ato hɔ na. Me use wasa international no ya. Hey, wasa international.
Ah, mo mo busa wa kun sɛ ebe nya wasa international but. Okay. Eh, aka wo dzin za kyɛn. Hmm. Wankasa wo nyipa so e ya bɛdze nyi efiri hemfa. Um, me ka sɛ wo ya na bebree ne me gye akyinye. Ni su nkura bebree ne me agye ho akyinye. menim sɛ yɛsɛ yɛwɔ atiko junction nti sɛ wokyerɛ kwan a wosɛ mewɔ atiko ɛna yɛdua bɔɔdeɛ wɔ ha a ɛyɛ bɔɔdeɛ ɛfiri atiko na ɛkɔ kane si dwom nti ɛfiri atiko nti meyɛ wo me ɛhɔ na yɛtetee me me nsuo ɛdi kan a yɛde dware me asase so ɛhɔ na ɛhwɛ guiɛ ɛyɛ atiko yi no eh, wasa ɛna mekyerɛ mu ba no yɛwo me ɛwɔ wasa ɛna menyini wɔ wasa mehunu abrabɔ wɔ wasa nnipa ɛnim me wɔ wiase dɔɔso paa yɛ wasafoɔ Nti me funu ma yɛtwa hyɛɛ hɔ. Me ho nsuo a ɛdi kan a yɛde dware ɛhɔ na ɛguo. Nti mefiri he? Mefiri Wasa. Wasa na ɛfiri.
Nti ɔfiri Wasa. Sei wam? Yeah. Ma wɔsi maka yi, yɛrebɔbɔ no apɔw do no apɔw do nsɛm no, ma ohi a ɔbɔboa wo no waboa me no, ɔne yɛ ba bɛdzi wo nkɔmmɔ. Na Wasa hɔ no, ɛhɔ na ɛhyɛ wo radio adwuma yi ase. Ɛhɔ ara na, ɛfiti a na ɛhyɛ radio no ase a, na dɛ abusuafo na wɔte dɛn? Ɛhaa, ma yɛnhu dɛm side no nso kakra. Alright, meyɛ nipa bi a mesua no na yɛse mepɛ kasa. Me ara nso mebɛhuu sɛ na mepɛ kasa. Eh, yɛwo yɛto wiram tuu. Yɛka wiram tu a, typical forest. A wote akokɔhwedeɛ esu, wote kwakudeku de su, wote akaatia su, wote adoe su, wote opurohima su.
Yɛsɛ wiram.
Wowɔ hɔ a tumi sɛ aboa bi abɛtwam. Ɛtɔ da mpo a, na yɛdɔ aburo a ɛbɔ seven, eight. Ɛwɔ sɛ me nana de tɔɔkye ma yɛn na yɛkɔpam. nkranteɛ no anyɛ sɛ wɔbɛwe aduane no asɛe no. Enti na adze asa na ɔwɔ dɛ wɔdan a. Ɛwɔ sɛ wɔkɔpam wɔn. Wɔankɔpam wɔn a, wɔbɛwe nnuaba no a wɔadua no. Ayɛ sɛ yɛne mmoa na ɛte, yɛbɛn wɔn, wɔn nso bɛn yɛn. But to prevent na wobɛnya crops atwa no, gye sɛ wɔkɔnante afuom hɔ yie dede de sika abobɔ nnua mu na wɔadwane. Meaning sɛ na yɛwɔ bush paa. Enti akuraa ase nso na yɛwɔ nnua akɛseɛ a dua no bi da hɔ a, sɛ mete hɔ yi, nka dua a ɛda hɔ no wakyɛre me. Enti yɛdua mankani a mankani tenten tumi bɛduru sei. woyi na ba baako a ɛbɛyɛ sei deɛ eh. ɛsensene odwo mu nketenkete yi na yɛ fertile land mu nana yɛte ɔyɛ akurase typical akura mu akurase ɛka dɛ pɛ asase dza yɛ nyama dza nkyɛ hɔ de nka ɔyɛ yes oh, okay nti na me wɔfa bi ɛfrɛ no kusi na yɛde deɛ afie adu fie nti ɔmo ba ɔmo wo a na ɔmo mba na wuwu a nti baako a ɔtena ase ɛfrɛ no kaya n sɛ tete no sɛ woto akwadaa no dɔ nkɔdin a ɔnkɔ biom mm. na wotwa ne sekan no akɔsie no a wowo a ɔnkɔ biom Nti me na na mehwɛ akwadaa no. Na akuraase yɛ baby squat yɛ kɛntɛn. Nti yɛde akwadaa no tena kɛntɛn mu a, me na mete ne ho. Nti metumi kasa saa na me maame no abusa me, me wɔfa yere no abusa me sɛ, ah, nti wo mmerɛ yi? Na maka akyerɛ no sɛ me ba tiri nwuiɛ. Nti mede kasa no firi me nkwadaa bio. Wo ba tiri nwuiɛ ampa.
Yeah. Nti ɛduru anwummerɛ ɛbɔ six a, na ɛwɔ baabi ɛfrɛ mfuturom. Okay. Baabi a dusty area. Na ɛhɔ da hɔ wɔ yɛ kura no ase. Nti hɔ na ɛbɔ bɔ anadwo yɛ biribiara. Nti me deɛ meyɛɛ ne sɛ, mekɔ bɔɔla so kɔsesa nneɛma, ebi a kyɛnsegow ne saa nneɛma nneɛma no, na mabɔne bɔne tow. Enti mebɔne kyɛnsegow no tow a, na makɔpɛ fertilizer bɔtɔ, asikyire bɔtɔ yi ara a maame fɛɛ no nkyerɛ wo, na matwetwe ahoma no a ɛwɔ mu no atɛ ntenteenten. Ɛyɛ adwuma o.
Ɛhɛn, enti metoatoa saa ara na ayɛ tenteenten. Na makɔ bɔɔla so akɔpɛ bi a obi radio set bi asɛe. Wohu sɛ ɛyɛ a na ɛɛ yɛwɔ biribi yɛfrɛ capacitors. sisi so me ara m'adwene mu no o, na mede ahoma no bi asɔ ka pasta baako ase, na mede baako asɔ baako ase, na mede akɔdwɛn ne kyɛnsegɔ no a mabɔ ne toɔ no, representing horns, cause those days na yɛnhuu speaker da. Na ɔkyerɛ awo na ɛyɛ chef kɔ mu ankasa. Yes, na makɔpɛ cartridge, empty cartridge, etu aboa a yɛato no, na mabɔ ne toɔ na mabɔ ahoma no pɔ de ahyɛ mu. So manya microphone. Mɛtumi ayɛ dede saa ara na Nana atea me sɛ adeɛ asa menkɔda.
na mepɛ radio. Enti akyire na radio bi baeɛ na yɛfrɛ no akasanoma. Wohu sɛ radio ankasa baeɛ na yɛtua ho bill ɛte sɛ deɛ yɛde light aba ofie no. Yɛde bɛbɔ ofie box kɛseɛ. Nti anɔpa no wakɔgyina ase na watie news a ɛfiri Nkran ba. Later na yɛnyaa set a wankasa de bɛsi ofie abie. Nti ne yɛatwerɛ so no akasanoma. Me na na meyɛ in charge of operation. Me na metumi tum, me na metumi sɔ. na ɔkyerɛ ɔbaa dɛ n'ankasa abɔ ho dada o. ɛɛ ɛwɔ m'adwenem sɛ. ɛbɛyɛ biribi dɛm.
but me nso na menhu studio da. okay. nti it got to a point koraa mpo sɛ radio no yɛde sɛn hɔ a na makɔ tena ne sɛ ahwɛ a wɔn wɔn no mogya bɛgyina wɔn tirim nti metumi tena ase hwɛ adeɛ no mu saa speaker no mu sɛ mehu nipa korɔ ɔkasa no meyɛ a mehu no saa bɛ na gbc one gbc two na external na FM nni hɔ. Ɔkyerɛ tetetetete yi nkotin Tete asɛm na meka kyerɛ wo nnɛ no. Enti yɛwɔ time wɔn pɔn, yɛwɔ time wɔn ba. Ɛsɛ wɔn pɔn anɔpa nine or sɛbi ten, ɛbɔ one a ne yɛaba. Enti wobɛhu sɛ sɛ woanto radio no mu a, ɛsi hɔ ara bɛte kuu na ayɛ sɛ asɔ. Wɔasɔ no nkran na aba. Enti me na meto mu, me na mesɔ. Enti saa adeɛ no nenam mu saa ara. Ɛna man bi bɛ bɛyɛɛ ayie wɔ kurom hɔ. Saa bɛ na yɛnnim speaker, na ɛyɛ horns. Wonim horns? deɛ ebinom de biebie information center na sɛn ɛna ne yɛde bɔ ayie nti na mepɛ maa no asɛm ɛna mekɔ tena ne nkyɛn metwetwe maa ne baa fie aa sɛ ɔba bɛdware fie ne maame nya aduane ma sɛ memenya chance akɔ ne machine ho mhm. ɛma later koraa ɔfaa ho ne maame bɛnya relationship mm, sɛ ɔba so menya access to yes menya access to papa ne machines no na deɛ na ɛfɛ no sɛ mete machine akyi kɛkɛsɛ koraa ɔmobɔ nwom no Ɔyɛ ɔfɛw. Meyɛ proud. Obiara hu sɛ meka operator no ho. Na yɛnim adeɛ yɛfrɛ no DJ, yɛka no operator. Okay.
Menenam mu ara, God being so good. Meduru JSS 1, ɛna me wɔfa tɔɔ machines no bi. Wow. Ɛna wɔbɛfaa me firi Wasa hɔ, ɛde me kɔɔ Tɛpa. Me na mesan kɔyɛ in charge. Na mete sɛ akwadaa a wɔde nenam ha yi. Okay. na me startee spinning nti me bɔɔ spin no ayi ase saa me kasa microphone ano obiara bɛhwɛ nipa koro anim cause na me wɔ ɛyi ketewa.
wɔn nsɛm no ɛnyɛ mu rekɔ mu ɛwɔ ɛreka mɛ nsɛm ɔde mi nya abɔtɛ na yɛ bɔ wura mu na ehwɛ nsɛm na ɔreka na ehu dɛ ɔnyɛ ayɛ nam bɔfra wɔwɔ yɛn to hospital yi o anaa dɛ wɔnyɛ nam na ehu dɛ o n papa wɔka maa mo wɔka la wɔwɔ wɔ ehu tv ehu radio na adze ɔno ɔsɛ typical forester ehu dɛ ɔnye mmoa. na wɔnye wɔn nte nti yɛbɔtwe nkɔmmɔ do na nkɔmmɔ ha ne mu dɔ eyi yɛ nsɛm a wɔka a na ɛhwere wɔ adu ndɛ na ɔyɛ awerɛhosɛm ebosu bi wɔ mu mose meka no ebɛte bi ne esu ebɛte bi nso ne aserew nti yɛretua do na mose mebusa wɔ mose meka dza yɛbɔbɔ n'apɔw do n'apɔw do from ohɔn na ɛhyɛ ase dɛ ɛbɛyɛ radio, ɛkɔɔ school, ɛkɔɔ so mpo du, ɛkɔɔ so kɔduru henfa, na ɔhɔ no nso te dɛn? Um, ɛnɛ ɛyɛ me serious secret paa na mpɛ sɛ wopɛ sɛ wohu no uh, but ɛdu baabi a you have to be open to others sure. na amotivate obi and I know some billionaires and millionaires around the globe bebree yɛ illiterate ɔmo ankɔ school um, menyina baabi nka sɛ mekɔ school because baabi a me level of education kɔduiɛ no menka ho bi ka ho. Nti akwa remember me yɛ professor bi interview on air ɔsɛ wabusa me nyansa question paa me te studio na me su because me yɛ obi a me de da me me below bet ɛwɔ ɔno ne pedigree me mɛn no baabiaa deɛ ɛmaa no kɔ baa sɛ mankɔ school ni sɛ me nana na ɛhwɛɛ me at the age of three na papa tu kwan ɛkɔ Italy papa na ɔyɛ terrazzo contractor nti na ɔne maame gyaeɛ. me maame, me me papa no ɔpɛ maa nti me maame ne ne nya ntɔkwa no maame no anso ɛhyɛ hwie gu ne ho oh. hwie gu ne sisi akyi sɛ maame adwene sɛ ɔsɛe ne sisi na ɔde ɛkɔbu atokwa no nti me, me papa tu firi efie ɔno ɔkɔtena down deɛ wɔ bepɔ so na me papa wɔ anafoɔ nti anɔpa bia na makɔ akɔgye me sika akɔtɔ mo ɛmo ne abɛnkwan yɛyɛ kurom wɔ aduane a yɛyɛ fast food no no eh, yɛnim anwa aduane di
nti mekɔ na papa tu kwan Maame bi wɔ fie hɔ, menyina na ɔka kyerɛ me sɛ, asɛm a mekaeɛ ne sɛ, me papa ba a mɛkye no atom. Fourteen years later na me papa baeɛ. Adeɛ a ɔde maa me na ɛhyɛ m'ani no, spurs na ɔde hyɛɛ me. Ɛno ano no. Ɛno ano no, wamma me hwee na ɔkɔeɛ. Mahu me papa biom, me papa kɔwu wɔ hɔ. Nti me nana ka kyerɛ me sɛ mewie sukuu a, asase na ɛda hɔ no menkɔdɔ bi. Mewie sukuu na mekɔɔ farm. Mekɔyɛɛ cocoa But eduu sɛ me nana wuiɛ no, na me ne me wɔfa baako akɔtwa me cocoa no agu because ɛbɛyɛ evidence maame de aclaimi ownership. Ownership nti na ɔde Nti ɔkɔtwa agu adua aburo. Na ɔkyerɛ asase no mpo ɔnya wodza mpo. Haa nti wɔn kyɛ asase no fra manya bi. Okay. But saa tam a ɔyɛɛ saa nneɛma no nyinaa me na matutu so kɔ m'anim because mewɔ school JSS no mesua treyi, Okay. mesuaa mason, mesuaa electronics. Na wankasa tɔn na biribiara bi yɛ bi. No, me menni adagye nsua adeɛ nnuru one year. Okay. Deɛ moyɛ yi. Mehwɛ mo ara na mesɛ mɛyɛ bi a. Mekɔ fie na mewɔ ho sika a, na matotɔ na mayɛ bi. Ɛyɛ yie. That is me. Mekae sɛ yɛkɔ twerɛ final exams wɔ Agona. Ɛna toilet a yɛkɔɔ so no, mehwɛɛ toilet no, mete so kɔ toilet na meka kyerɛ me peers no sɛ wei mɛyɛ bi ama me nana. Mekɔyɛɛ bi ma me nana. Ɛyɛ historic. Obiara ba a na wafa ne nana kɔkyerɛ sɛ akwadaa ketewa no hwɛ adeɛ a wayɛ ama me. Ɛna. ɛtoatoa so ara nti, mehwɛ wo a, metumi kapkya wo. Mehwɛ wo a, deɛ Nyame de dom me no no. Eh, nneɛma bebree a meyɛ no yɛ me ara na mesua no wɔ fie. Metɔ books na masua. Meka kyerɛ wo sɛ me mankɔ school nso, mayɛ editor wɔ station four wɔ Ghana ha a wonnye nni. Mayɛ head of news wɔ station baako baako five. Meka kyerɛ wo a wonnye nni. But mankɔ school. Sukuu no dze wankɔ bio. Yeah. Nso ehwɛ mbɔdzembɔ na ndzɛmba a ɔreyɛ no a, ehu dɛ ɔyɛ adom bi na ɔadom no, ɔyɛ mbɔdzembɔ, ɔayɛ adze. But ae youth na yɛaba no, yenya opportunities kɔ school but we don't make good use of it. Ɔno a sɛ bi ɔhyɛ ekura bi ase mpo no onnyim ne left na right no, ehwɛ beebi ma ɔkeka kɔ no ehu dɛ Nyankopɔn adom nyimdze a ɔdze ma no ɔammfa annyɛ kwa. Ntsi sɛ hɛn so yɛwɔ biribi a, yɛn showcase, mma yɛnnka nnhyɛ. Sɛ ɔyɛ anwen a mpo nka bɛka dɛ maapa aba. Sei wan? Mma osi ma ɔkɛka dɛ ekuraase, wɔdze no kɔ ha dɛ ɔleyɛ dɛn ɔleyɛ dɛn. Sɛ ame na awan nkyɛ yɛapa aba because anwen no you type yɛ mmpa brɛ. Sɛ yehu ma osi wo so kɔ no a. Ntsi ma ɔrekɛn ma ɔnhyɛ wo nkuran. Ma ɔmbɔ wo pusi dɛ ampɛ dɛ miribi wɔ abrabɔ mu. Ebotwe hɛnho aba, yɛtwe hɛnho ba. ebɔtoa do. Na mepɛ dɛ yɛka dɛm asɛm yi, ɔbaa no dɛn na ebopue nkrado mu, ebɛn hefa na ɛkɔdae, hɔn a na n'enyim wɔ nkran dɛm time ɛbɛyɛ na ebodu beebi ebodu yi. Yoo.
Ɛɛ nkran no ɛyɛ radio no na ɛde me baa mu, ɛbaa nkran ha. Na ma ma ma ma meki three attempts to stay in Accra, anyɛ yie. Na me radio adwuma deɛ, me startee from information centre ɛwɔ Asante Bɛkɔ a yɛfrɛ no Adurowura Bɛkɔ Information Centre. Ɛhɔ na na me imitate papa no a wɔn kaa sɛ mekasa yie no. Metumi de papa no voice yɛ adwuma three months, wɔn nim sɛ papa no tu kwan. Nti mewɔ hɔ na papa no frɛ me wɔ akwantuom sɛ mea memmɔ me din na nnipa nhu sɛ mea. na wɔse meyɛ adeɛ nti obi bɛyɛɛ announcement na ɔbɛbie radio school hɔ na ɔse me accent no bɛtumi aka news nti bɛyɛ a ɔbɛkyɛ me form no baako nti sɛ papa no ba a na maba school no part time na mese mate ɛno mpo mantumi anya kwan nkɔ bi nti wɔn a wɔbɛtɔɔ forms no ɛna baako ka yɛm sɛ wɔbɛconnect me ama presenter baako a wɔyɛ attachment under him na ɔbɔ gospel ɛsdeɛ nko ara Ntsi ɔde me number maa n'akoa no frɛɛ me. Infact na mewɔ fie, compound house wɔ Adankranya, Bɛkwae. Ɔbɔ ndwom ara na me textee no. Da a ɔbɔɔ me dzin no, me tsir paee me for four days. I did not expect sɛ me dzin bepue radio mu. Meyɛ information centre o, but mennim sɛ me dzin bepue radio mu.
Yamu hyee me na me tsir paee me. Ntsi ɔhɔ a na ɔafrɛ me, ɔse bra bɛsera me. Mekɔ a. Ɔse mɛmba station wɔ bra baabi bɛkɔ no ɔse mabɛda hotel two weeks nti tua ka na yɛnkɔ na matua otumi kɔ bie studio curtain sei ɔse wahu studio no mese ae ɔse fa five hundred thousand bra sɛ mpɛ sɛ meyɛ bi me nso menim kwan fa so wura radio mu odidi ankasa mepɛɛ gɛ nyinaa maa no wow saa berɛ na eh, fried rice ɛkyerɛ n two hundred
ɛtɔ ne nyinaa ɛbɛzi ma metɔ mekɔ no makyekyere ɔtena se di hwie ɔse ma me sika nhyɛ mu na masan ama no sika na mefa no sɛ megyae information sika a mapɛ agu hɔ no bɔɔ ne gyi ne nyinaa nti ɛduu baabi na ɔka kyerɛ me sɛ ɛduru ahomakye a ɔbɛtoto studio no nyinaa mu de kii no akɔ fie mentena machine no akyi na memmɔ foreign gospel ama no mmɔ fɔɔ ɔno bɛba bɛbɔ local gospel eh, eh, worship no na wakasa meyɛɛ saa for one year mm. nti ɔne program manager bɛnya problem ana manager ase hwan na na ɛbɔ nnwom ahomakye na wɔn sɛ mia na wɔn sɛ wɔagyim ɛyɛ akasa bie microphone nti me bie microphone ana wɔn sɛ meyɛ adeɛ na ana wɔn gye ahomakye no maa me nti me bɔ ahomakye saa for almost ten years oh.
me me twenty years mu na me wɔ yi o ɛwɔ radio mu. ee eh, ayɛ ase
yɛdi wɔn mo n'akyi yɛdi wɔn mo n'akyi. eti mi nenam mu aa ma yɛ adwuma wɔ liberty fm ma yɛ adwuma wɔ Agro FM, mayɛ adwuma wɔ Gift FM, ɛna mayɛ adwuma wɔ Fox FM. Miss ndɛ mopɔtwɔ mowɔ Article Junction nwa eleven twenty nine studio a wɔ yɛ biribiara bi epɛ nwoma asɛm anaa epɛ abadze mpɔtwɔ nya abotar nwa modze number no so bogu screen no ase erehwɛ no na elepeke nam na enye wo ridzi nkɔmbɔ na maatwerɛ dɛ mpɔboa no ɔhyɛ me ɔyɛ Lee's connection ɔba asɔn no ɔse menhyɛ mpɔboa na moho nyɛ fɛw na Leewas ee atar papa bi mengye na menhyɛ na me nkasa m'ano nyɛ dɛw ne hɔn, na Gladja Mamsoubolou pamoa hɛn ho nkɔneaba dɛ, Ee, me nkasa na aboa ako o, morutwa moho aba, motwa moho ba a, yɛbɔto hɛn do. Mo akwaaba soronko ba, mo kwan nye dwumadzi dzo, ekwan a yɛabɔ do atoa ma ɔdɛ ka w'abrabɔ mu nsɛm. ma yɛnhu biribi na yɛnyɛ dɛn, yɛnsua biribi mfiri mu. Hyɛ yɛn nkuran wo stories ho. Ɛkwan a ɛfa do kɔbɛdu pɛmpɛn do a ɛbɔ duru, ɔno na ɛgu do a yɛrekyerɛ do yi. Na makyerɛ dɛ mpɔhwɛ nna dze mo mesi mo Article Junction, nna hɔ na meridzi mo kui, nna hɔ na meridzi nkɔmbɔ, morotwetwe nkɔmbɔ, miridzi nkɔmbɔ dɛw, ɔyɛ eleven twenty nine mepɔkyɛw. Mese epɛ videos biara a frɛ hɔn wɔ zero two four five. three four one eight eight one anaadɛ zero five nine four eight five two two one seven. Na ɛrehwɛ no so number no ɔretwa gu ase tɛɛdɛɛdɛw ɛwa teteetew na afa na yɛakasa. Ɛnti yɛrekyerɛ do, mepɛ wasa ekropɔn ne meaning ansa na makyerɛ m'asɛm no do. Wasa ekropɔn.
Mpɔkyɛ ndwo. Adeɛ a pɔn sɔsɔ biara yɛ kɛseɛ. Ɛhɛn nti wasa yɛ kuro kɛseɛ no no. Wasa kuro kɛseɛ. ɛkoro pɔn. okay na ɔkyerɛ adze bi ɔyɛ pɔn. pɔn bi ayɛ kɛseɛ.
ɛɛ menye wo bɛka asɛm yi o ɛho ɔyɛ very sensitive. alright. wankasa ti wei apart from wankasa yi ho fam ho mm. na ɛhwɛ no wɔ ɛɛ wo wo industry na wo field ne mu. oh okay ɛɛ uh, wobisa ma sɛ ma mi nika nyia no na wobisa sɛ me me ba nkran na menim sɛ hefa na mekɔda mhm. ɛno deɛ na mewɔ industry no mu dada nti mefrɛ me boss ɛka gyɛn sɛ m'ani nye kumase biam because ɛhɔ nso yɛ different issue altogether Ɛno na ɛpushii me de me baa Nkran. Na m'ani nnye Kumasi biom, enti meka kyerɛɛ no ɔsɛ ɛneɛ memmra. Nti mebaa Atiko Junction ha yi ara na na mete. Mebɛtenaa ɛɛ PIWC asɔredan bi wɔ akyire hɔ na na mete. Nti meba bɛyɛɛ adwuma wɔ Hot FM. Nti Hot FM wura no na ɛmaa me baabi a metenaeɛ. Ahaa. Issue no deɛ yɛwura mu a yɛbɛkyɛ. Ɛɛ ma mehu nti ɔdɛ menya abɔta no wa. Mobobɔ no apɔ do no apɔ do na ɛhu dɛ mo run na mopɔtwoo. Mepɛ dɛ mohu dɛm asɛm yi. Most of me can. Eyɛ dɛn na efitsi ara na ndɛ mohwɛ ma eyɛ yi a ma menya mu mo ndwom bɔwewe kakra ayɛ dɛ ntsi ma mo hɔ no kakra. Ah okay.
Wopɛ nipa a mede no si m'ani so a mm, mede yɛ radio no? Ah, na mebɔ nnwom, maka kyerɛ sɛ meyɛ gospel presenter. Mebɔ adadam, mebɔ reggae, mebɔ high life, mebɔ contemporary. But sports deɛ menyɛ bi da. Menim yɛ. Edin no koraa mentumi mmɔ. Obi a mankɔ sukuu deɛ, mɛda ako bobɔ saa nkurɔfoɔ no din ha. Nti ɛno deɛ menyɛ bi da. Na mekɔɔ Agorɔ FM wɔ Berekum. Me na me starte kaa news. Mekɔeɛ na mebɔ nnwom. Na me boss baeɛ na yɛdidi ara na ɔbusa me sɛ na apart from nnwom no a yɛ a wobɔ no, deɛ na wotumi yɛ? Na me so me deɛ meyɛ presenter. Na ɔse presenter meaning ɛkyerɛ sɛn? Nnwom no a wobɔ no ɔbaa koraa bɛtumi abɔ nti wopɛ deɛ a san kɔ. nti me ne no di nkɔmmɔ a na mese medwonsɔ aba na mekɔfrɛ me boss mo sɛ mayɛ adwuma wɔ Pink FM so da mm-hmm. nti me former programs manager yɛfrɛ no ofie nipa dodoɔ no afrɛ no sɛ sii nti mekɔfrɛ sɛ sii wɔ phone so secret na mekɔgye sɛ yɛkasa no wodin abɛpie yɛ nkɔmmɔ mu nti mesrɛ wo a sɛ boss frɛ wo a ka kyerɛ sɛ meyɛ big time newscaster nti papa ne ɔno ɔnyɛ adeɛ nsi nti yɛkasa na na ɔfrɛ na ɔde to speaker na ɔsɛ sɛ sii wakɔla baako aba ha na ɔsɛ deɛ hia kasa pa na na ɔsɛ ɔsɛ ow ɛna otiri yɛ mm. akɔdu ɔka news papapapapapa
nti yɛ kasa a uh, monday wednesday na ɛsɛ mɛ start news na yɛde board bɛbɔ nti mebɔ mewie ne abɛma ma percentage wobɛtumi twerɛ wa na wapepa aseɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ low performance sɛ menka bi da na mekɔtena kɔnso no akyi no mede kwabena bɔ bi ansa ɛne akosu agoaboagye ɛna mede ɔmo sii m'ani so kɔmna na yɛte ɔmo ɔmo nka

Me woma position a na ma to position no ho book. Esua no ho.
Saa na mete me nna anadwo no. Nti da yɛ ka kyerɛ me sɛ efi nnɛ kɔ na ayɛ edita no. Ma nna. Me kɔ pɛ dictionary bi ɛyɛ mmiɛnsa. Ɛyɛ Fante Twi Ga. Ɛyɛ fɔ book baako pɛ na ɛwom fɔ English Fante Twi Ga. Ɛyɛ dictionary. Ɛho ɔden paa ba me kɔ nya bi tɔ yɛ. Me da ho saa sɛ bɛ yɛ expectation papa no pɛ sɛ onya fi me hɔ no obe nya ne saa.
Me yɛ edita no for three years. Wow. Obi anya me ho asɛm anka. Ɔyɛ editor for three years. Ehwɛ ma ɔkeka no a. Ɔnda fam o. Mhm. Mankasa hwɛ mo ho a wosɛ gu mpapa because ne nsa no ɔnyɛ ahe lato gye baby si a wɔwoyɛ ntwo sika mu anada april three by four nya sukuu bi akɔ wɔnyɛ ne dam wɔanya sukuu papa biara ankɔ da wɔanya international schools nya high high schools kɔ abirikyi kɔ sua adze mhm. ɔno ɔyɛ ekura bi ase typical kura ase a sɛ bi ka na kanea mpo nyi hɔ dɛm time no. Nna yɛn hu bi da nti na me nana hyɛ yɛn nkuran a ɔse ɔresi fie ama yɛ wɔ bɛkwae nti bɛ akra no ɛkɔ a ɔde ɔsa fa dan ho a na asɔ na yɛse ɛno nso yɛ dɛn a ɔreka ho asɛm ɛsɛ light bi a ɛde ɔsa fa dan ho nti yɛn nso na yɛ nim ade korɔ nti yɛ kɔ sukuu a ɛɛ na yɛ keka kyerɛ yɛn nanfoɔ sɛ ɛnkyɛ yɛ kɔ a yɛ de yɛn nsa bɛfa dan ho and maame fa wei ntwi ma wo first day a me da fom so. sɛ na yɛn nim mattress yɛ fɛ no foam wɔn sɛ foam na nsia na yɛ cover foam ho na yɛn cover foam ho na yɛ de ma rose a first day a mi da so mi fɛ yɛ why because mi ti wura foam nim sɛ mmerɛ mi mi da fam akwankwa mi da mm. sɛ ayi so ɛkwa dan yakwa dan no dendenden saa na mi da so ti mi da foam no so a mi ti no wura mu kakra no a aduane no fa mi hwene mu nyinaa fɛfɛ yɛ. me first time na me na bi so da ɛbɛ fi ampa ɛɛ na mpɛ ɔwɔ dɛ yɛwie dwumadzi no mpɛ dɛ mo bɔsɛ dɛm nsɛm yi ɛba akra no abadze na ɔhyɛ wo dɛ ɔpɔn enya mpanyinfoɔ bɔn abadze na ɔhyɛ wo dɛ ndɛ bɛtena akra because akra live yɛ dzen kakra oh, efiti a na ɛkɛ dɛ mɛ make ma awie mɛtena. Mm.
deɛ ne wura ne sɛ yɛ na mehwɛ wɔn a wɔayɛ junkies no na mede amotivate mu sɛ nti wei no

hyɛɛ me den na metumi de tena Nkran. Wow.
Mhm.
Nti me me me didi bebree sɛ bi a ɔsɛ me bɔ m'aduane ho ka bebree no. Me ba kan hye bedi dwa na ma bɛwɔ me fufu wɔ fie. Ebi ka a. Bɛma edziban. Ɛɛ na me de ahyɛ fridge mu. Me yɛ no nkakra nkakra nkakra saa. Ɛnɛ me tumi hu sɛ me yɛ me yɛ okay dan. Baabi a me firi ba. Ɛɛ efiri bɛn. Ɛɛ ma nkoso mo hwɛ mpo mo da ahoɔfɛ na dze wɔ egua na ma mo hwɛ wo wo tiri mpo ɔkyɛ ɔyɛ aba style a. Um, me bi bia me yɛ bia so me design o. Mhm. Ah, ma bɔdwe sɛ ya matwa yi. Mm. Me draw to paper so na me kɔ ma me baba. Ei. Yes. Me ti wei. Me kɔ a me di ka twa picture ne to me phone so na me de akyerɛ wo. Sei na me pɛ. Pɛpɛpɛpɛ. Tra pɛ me ma ho biom. Na so ankasa tena sa bɔ abɔ.
Me bia me design ma deɛ. Sɛ atareɛ na mepɛ sɛ mepam a, metena ase na maskɛkye wɔ pepa so. Fa batten wei si ayɛ sei, yɛ sei, yɛ sei, na mede abɛkyerɛ wo. Sei na mepɛ no. Na woankɔ ho school anyɛ wo hwee but ewɔ ho nimdɛ ɛfa pepa no ahwɛhwɛ no mu that. Ɛɛ, ɛyɛ adeɛ a Nyame de kyɛɛ me kɛkɛ. Wohu sɛ mese menni adagyeɛ a mede sua biribi. Mobisa o, wa akɔsɛm. Akosɛm koro paa a wankasa nim dɛ na m'asɛm no ɛyɛ dɛ ne paa menka. Mpɛ dɛ mema mo akosɛm koro paa ɔhyɛ adaka mu ase na m'asɛm yi de ɔyɛ m'asɛm kɛse mobɔ m'ani pɔ na moresu. Because dɛm asɛm no obetum aka obi wɔ paa do dɛ ah adze menyɛ bio, adze mosua ndɛ, adze meyɛ ndɛ, ma mo akosɛm koro. Ɛɛ ka mɛka sɛ deɛ aka nyinaa koraa yɛ akosɛm o. Nka mɛka sɛ deɛ yɛaka nyinaa yɛ akosɛm because me ara ankasa mako paa. Na eh, baako a ɛpia me baa ha no, ɛno deɛ manhyɛ da amfa nsie, ɛno deɛ memfa nsie da. Na meka tu de a mede boa mmarima ne mmaa nyinaa. Ɛne sɛ mekɔwareeɛ, meyɛɛ wedding. Awareɛ no lasted for three months. Wow. Yes. Medwaneeɛ. Aware no three months pɛpɛ na aware no gui. Ah, nti medwane fi Kumasi na baa. Ɛno ka no na m'ani nka Kumasi no. Me na meyɛɛ wedding ma yɛkyɛɛ me fie kyɛɛ me kaa. Yes. Me menyɛ ungrateful to m'ase da. Mede m'ase yɛ me brother panin, mede no yɛ me papa, mede no yɛ biribiara. Na mepɛ n'asɛm kyɛn me wɔfa mu nyinaa. Ne babaa baako pɛ a ɔwɔ no na mekɔwaree no. Me deɛ na mennim. sɛ wɔbaa no sɛ deɛ ɔnim biribi a ɛwɔ wiase deɛ ayɛ nti akwankwa amasi soɔ na meyɛ wɔ table top fridge nti yɛware wie ɔmo yɛ nnuane bebree maame sɛ mefa nkɔgu me fridge menim ade korɔ nti a ne maame yɛ nnuane bebree saa nti yɛde gu kaa na yɛde maame nan mu ɔmo maame golf three na yɛde kɔ me bra na drive na menim kaa ka nti yɛkɔ na yɛkɔ pake kaa no fɔk sɛ fam na yɛde nnuane nyinaa kɔgu me fridge mu me sɛ me medi wɔn mu nti mm, one month ne mankɔ adwuma nti me na meyɛ meyere biribiara ma no compound house of antino town na kumase no wobɛpra wobɛtwitwi biribiara na mka kyɛn sɛ adware a mma adware mu deɛ me memfa me nsa ntwitwi o but fie hɔ deɛ mɛpra biribiara wobɛka sɛ menyɛ bia mɛyɛ ama ba mesɔre anɔpa na mekɔ akɔpraa sɔre no obiara hu sɛ me ne omiɛ na abɔ mu ayɛ yɛ saa awarefoɔ nti medi kaa de no kɔ adware na makɔ akɔhwɛ na bɔtwitwi na ɔba bɛka me ho na me mapra hɔ nyinaa gata bi da anim hɔ na matwitwi mu nti one day yɛtwi gata no mu saa sɛ mimi twi a wɔmfa nsuo nni m'akyi sɛ bɛyɛ wɔn sɛ companion yɛn nyinaa na yɛyɛ kɛkɛ ɛhɔ a wɔse nsuo abɔ agu n'ani parazon kɔ n'ani ah kyerɛ sɛ me rahyɛm de n'ani kɔhyɛ fridge mu

Ɔbɛ sɛ the best ɛ. Wow.
Ɔyɛ best first aid ɛwɔ. Yeah. Okay.
Ɛ ɛyɛ parazo.
Okay. Sɛ egu ɛni ampade a ɛwɔ sɛ mi nya. Ɛna ɛsɛ kɔ hyɛ fridge.
Ɛna mi wie na mi ne kɔ eye clinic. Ti ma nkɔ adwuma saa da no. Kɔ na doctor nso wayɛ adeɛ bibi a nyɛ no na eba fie. Ah. Mi anɔpa ma kɔ ka news no sɛ.

Cause on hit bibi ɔnye bibiara. Na ma yɛ fast na ma ma hiti. Nti oni ɔnom nsuo nso a na ɔsan de rɔba no agu fridge no mu. Oh. Nti mepa me fridge no mu ɔbo sɛ rɔba nketenkete bi asɛ sisi rɔba. Na nsuo green green bi gyinagyina mu. Na ma yi akɔtɔ agu nti one day na ɛɛ ɛɛ toatoa so na mede kyerɛ obi sɛ ah na sɛ nsuo green green wɔ ɛdeɛ nsuo na ɔmo sɛ ɛyɛ laka. Mm. Ɛsɛ meyere ɛyi no bɛhyɛ fridge no mu a na wanom laka no. Mm.

Wo yɛ hyɛ waba kwasia ɔsɛ wo kwasia fifty times ne nyinaa sɛ nya abɔtare kan. Ɛɛ na me kan sɛ me nim ade korɔ ɛna me ware no no ne papa ka kyerɛ me sɛ me nhwɛ me yere to nti ɔde me yere to no kyerɛɛ me ɛna ɔdaa daa ne ho kyerɛɛ me sɛ mahu body no a me de kɔ me se ae na ɔsɛ me mpɛ a me mfa ne saa mfa mrɛ no ɛna me nso me me life nso me nim ɔbaa bo me me bo fu a na ma pie sɛ me no ne te ate koraa na me bo fu na me wɔ adamfo wɔ kanehyia me akɔ da sɛ me wɔ adamfo wɔ kaa so a me kɔ no me ba me ba na ɔbo adwo. Nti aduane a me yere pɛ paa nso yɛ ndomi. Ah, me bɔ no kɔ home a me mmerɛ na wayɛ ndomi nko ara na wadi. Ebu a ɔnyɛ ɔna ɛyɛ o, wakɔtɔ. Ɔno deɛ egya deɛ onim sɔ. Ɔmpɛ. Me ware me yere 17 December. Nti 23rd na yɛkyɛɛ me nkokɔ four wɔ adwuma mu. Me de kɔmaa me next door ɛyɛ neighbor ɛna ɛde yɛɛ nkwan bɛgu fridge mu maa me. Wow. Onim how to start the whole thing. Ɛno mpo deɛ na nka me se mɛkyerɛ no. But na wii no ne saa nneɛma nneɛma no na ɛboro me so. Nti ɔdii m'atɛm wɔ me next location, yɛtu fi fie hɔ kɔtenaa Monaco junction. Nti ma me, na deɛ ɔyɛ no mentumi nna bed room, yɛ a na mabɛda hɔ wɔ fam. Nti meda hɔ na ɔtwa me ho hyia, na ɔkyante na ɔdi m'atɛm saa, na mesɔre bɔkɔɔ na mekɔbu nsuo wɔ wash room, adeɛ ma na mede sii hɔ na mesan bɛdaa hɔ. Nti ɔtwaa me ho hyia saa na mekɔfaa mopping brush no na mede bae na mede bɛnu mu na mede twi n'ano. Nti mede twi n'ano, meyere ankasa biam bɛpem na mene wo kasa yi. na ɔno ara no papa no na ɔkɔ ne family house nti ne nneɛma wɔ me hɔ masan tu afiri saa fie no mu kɔ baabi foforɔ kɔsɛ ɔbɛba nti mewɔ hɔ ara mewɔ adwuma mu na ɔbɛto me ring gu me so ɛno aboro bɛyɛ dede ɛwɔ Fox FM hɔ nti ring no gu me boss office for three months me boss no nso ɔnim amammerɛ paa ɔyɛ apotogya hene kyeame ɔka gyam sɛ aware no agu nti kɔ na mu nkɔgu siri na yɛde Gɛn nneɛma nyinaa kɔmaa n'abusuafoɔ. Mebɔɔ no charge twelve, ɔse motuu pɛ na ɛnyɛ nokorɛ. Nti asɔfoɔ a ɛhyiaa so nyinaa se sɛ ten yɛ nokorɛ deɛ a na ɛyɛ sɛ meware no ɛnyɛ yie. Nti na ɔtumi bɛtaataa me wɔ adwuma mu ma last nka car rebɔ me. Sɛ mehu no mede mirika retwa mu. Na kyerɛ ɔde hu bi to wo do. Nti na meda adwuma mu. Me na meda office. Mede me bag bɛhyɛɛ adwuma wardrobe mu. Nti wɔn bisa me a mese mɛtu kwan anwummerɛ. Nti da biara mɛtu kwan anwummerɛ nso na bag hyɛ hɔ. na makɔ akɔ dware wɔ wɔn wɔ baabi a yɛdware wɔ Fantinu town na wɔtua one cedi nti da biara na mba adwuma ntɛm. Nso wɔn nte ase.
Ah bɛ bɔ wɔn bɛba log book mu no three thirty na matwerɛ me din wɔ mu. Ei. Na wɔsi ah na ada kɔ ɛwɔ na anadwo anaa na wɔsi a mempɛ sɛ medi traffic so but na meda adwuma mu hɔ na meda desk no so nti me mehwɛ a na m'ani nka na mefrɛ me boss sɛ mepɛ Accra na yɛde me ba Accra nti meyɛ adwuma wɔ Hot FM three years ɛna mede aba Angel FM. Na wɔsi wɔaba Accra.
Ɔsa, meda wo ase atse ama mesua ndzɛmba ama ndɛ matse wo ho sɛ ma maboto wɔ kwan bi do but in all no yɛda ase dɛ yɛfrɛ wo agye mber no aba na mepɛ dɛ eka wo final words ewa na edze hyɛ youth no nkuran. Okay eh m'asem etwa to a mede rema Ghana titiriw ne mmabunu ne sɛ mɛnhwɛ baabi a wofiri. me deɛ baabi a mefire, mɛtumi aka sɛ sisi abusua a mewɔ mu no koraa no, me nko ara na mewɔ kaa. Wow.
I tell you.
Sɛbi o, yɛbɛdwen sɔ wɔ dɛm ane dɛm, na menim sɛ bi a yɛsɔre a yɛbɛkɔ toilet wɔ abɔnten. Mm. Ɔka sɛ ɔbɛdaa me nkyɛn no. Single man, ɛsɛ self-contained koraa no pɔ na ne sɛ to baabi kɔ, toilet and bath wɔ inside.
Na mete akyemɔta, chamber and hall. Ɔkaeɛ no m'ani gye baa me werɛ san hɔɛ. Ɔse na menim sɛ baa yɛba wo nkyɛn wɔ Nkran no, sɛ bi o, yɛbɛgya yɛn nan wɔ dɛm asan adwonsɔ wɔ dɛm. Nti deɛ Nyame ayɛ wo no, kuta w'animuonyam no mu yie na woate abusua no anim. Eh, ebia na wo nso yɛ pillar ma w'abusua but wo na wonhuiɛ. Woresoa kookoo nnɛ but ɛbɛdu baabi na woteɛ condition mu. Nneɛma bebree wɔ hɔ a, ɛnam akurasetena nti manhuiɛ. Mete hɔ seesei a, menni anwa, menom adeɛ a ɛnnwunu. Nneɛma bebree a ebia anka obi de bɛhoahoa ne ho no, me Appiah Kubi, mehu no normal. Ɛna memfɛre sɛ mɛma obiara ahu sɛ meyɛ kuraseni. Mefiri Akuraase. Eh, me, me hidden secret a maka akyerɛ wo nnɛ ne sɛ meyɛ illiterate. Ɛno deɛ memfa nni agorɔ wɔ abɔnten because ebi wɔ hɔ a na obi nso abɛtake wo lane asi no na ɔde ama wa, wa lose opportunity bi. Nti ɛno deɛ a menka. But sɛ baabi a mefiri deɛ memfa nsie. Me fast food a menim die yɛ mo ne abɛnkwan. Menni nkate nkwan. Menni anwa. na mennom adeɛ anwunu cause yɛkura no ansa na yɛnnim nti nti aka me hɔ nti deɛ meka nyinaa ne sɛ baabi a wohyɛ aseɛ no nkyerɛ w'awieɛ ebia nnɛ wo ne maame na ti dwom mu tɔn adeɛ ba ɛbɛduru baabi no na woyɛ CEO na nnipa bebree hyɛ w'ase nti yɛn nyinaa yɛnhyɛ yɛn ho den sɛ yɛn anammɔn a yɛtutuo no saa na abrabɔ no nso teɛ. Wonante kɛse a, wobɛkɔ anim, ɛnna wonante bɔkɔɔ nso a, wonnu ntɛm. Wobɛkɔ w'anim. Saa na ɛteɛ. Nnantew bɔkɔɔ a, ɛbɔkɔ. Enya abɔtar nso so na ɛkɔ a, gidigidigidi nso a, ɛbɔkɔ. But baabi a ɛkɔ akɔpem no. Mpakyɛw, mate pii na meda ase. Ama m'asua adze. Ama m'ate nsɛm. Ama m'ehu wo yie. Mose ma sɛ sɛbe menye wo dzi agor a, menye wo ka asɛm a, mohu dɛ enye ndɛ bɔ abɔfraba, but ifi ekyir na adom bi woehu mbɔbɔ a. Ntsi sɛ ndɛ. ate apea kube, apea kube, wasa ekropɔn, wasa international, wasa wana, wasa wasa wasa ne nyinaa, wɔn chairman, wɔn president, wɔn ɛɛ biribiara, wasa wɔn biribiara, wɔn president, wɔn vice, wɔn ɛɛ ewa, na mekyɛw dɛ wɔn biribiara ɔyɛ wasa biara, ɔyɛ ɔno apea kube, na ɔnyɛ ndzaba abofraba. Sɛ n'ano mekɔɔ hɔ, wɔn se menkɔdi MP o.
Ei. Mm, wɔn ahyɛ aseɛ. Awie ya koraa, me campaign manager afrɛ saa. Nti ɛbɛn dɛn? Mo bɛ boa me. Ɛbɔ bɔ. Mo aha o, awo mo kyerɛkyerɛ do bra. Na oduru wa ategyafo yɛ bɛ zi w'akyi. Yɛ bɛ yɛ bɛ bɔ pampee na yɛ ta w'akyi dadze. Enjoy. Nti ma yɛ akeka edu yi de ndɛ aha na yɛ dze besi. Na me pɛ dɛ me hyɛ wo nkuran, mo tu wo gyedzi mu dɛ, men give up, abrabɔ no ɔyɛ stages, ɔyɛ nkakra nkakra. Sɛ etsee ma ɔakɛn a, ɔwɔ dɛ ɔhyɛ wo nkuran. Ɔwɔ dɛ ihu dɛ, sɛ ebusuafo mpo nndɔ wo a, Nyankopɔn dze, onnyi wo mɛ. Ne uncle no wowɔɔ no ase kyɛn na nana eh, wɔfrɛ no ogivi up a, nka mennyɛ sure dɛ obolusu hope. Nka mennyɛ sure dɛ ewuo bodu mpo ndɛ, nka obodu. Because ɔdze hyɛɛ ne tsir mu dɛ, this is where I want to get to. Ɔdze hyɛɛ ne tsir mu dɛ, mepɛ dɛ mudu ha dɛ na daakye bi.

Epɛ ntar, mpaboa, eh, ɔyɛ asomdze, biribi a ɔyɛ African stuffs bi a, mopɔkyɛw, alew ase, aɔn, wɔbɔhwɛ wo, eh, ntsi no, sɛ epɛ biribi a ɔyɛ dɛ aɔn wofi aborɔkyir ba mu mopɔkyɛw, alew a, ɔsɛ menhyɛ atar yi na menkasa, ntsi kɔ Instagram na Facebook, ɔyɛ Alewa Marketplace, wɔbɔ hɔ, ehu a, nna ehwɛ me no na sɛ ɔyɛ Lyn's Collection, ɔbaa sɔɔnɔ, Tiktok lady bi, na ɔwɔ mpaboa dɛ menhyɛ, Linda, meda ase, ae. kɔ facebook na instagram wɔbɔ hɔ fɛfɛɛfɛw ewa na mo pɔ kyɛw baabi a mo wɔ yi de mo akyɛw dɛ ndɛ mo wɔ article me nkɔ baabi akɛkɛ wɔ article me ba eleven twenty nine ɔyɛ me number saa nti awɔ pɛ loto no na ekotwa eleven twenty nine se ndɛ ɔdze ne ha dze dze ama mo na me apɛ me dze nkɔmɔ wɔamfa ha ma mo a nkyɛ me ntsi menye nyɛ interview mo ɔnyɛ fɛw nti mo pɔ kyɛw awɔ a.

Eh, recordings bi na adze wɔ ha dɛn na ɔtse dɛn and how far? Ne bo no ɔyɛ succulent, ɔda famu fɛfɛɛfɛw, n'enyim tsew, eba a ɔbɔwɔ kam fɛfɛɛfɛw. Na baatan pa Gladio de, ei, mopɔɔkyɛw, mm, Gladio se, Yendidzi, yendzi edziban pa a ahomka wɔ mu. Ɔyɛ soobol a wɔwɔ pineapple, wɔwɔ watermelon flavour wɔ hɔ, wɔwɔ palm wine, edziban asɔɔto bi a epɛ biara, ɔyɛ local biara no, Gladio se mopɔɔkyɛw frɛ hɔn, wo event adze nyina wɔba, kɔ Instagram na Facebook. Mpɔkyɔ wɔpampam wɔ hɔn number no zero five four five eight six seven one one two na wɔbɛgye wo do na mpɔkyɔ mama me werɛ fir me crew ei producer me camera man a na wɔdzi m'ekyir bɛn na me camera drivers nyina me camera drivers a wɔnyer hɔn ho na yɛnkɔ wɔ drive drive me cameras no wɔdze ma me fɛɛfɛɛfɛw nna nyimpa kor ɔdrive hɛn dze hɛn ba location driver meda hɔn ase.